Manda señor Young y mi ta pasa palabra pa miembro di Parlamento señor Mercelina. Mi keda kune asina ke bo sa, señor Presidente. Danki, paso mi sa, bo sa, tin ora mi sa den politica hende ta keda hende, anto mi no sa cu cierto flatulencia por ocasiona cu awe LBDnan ta core bay, anto ere mi no ke esey sosode. Dus ta p'esey mi ta kere mi lo. Hasi mi disertashon di e forma aki pa evitá ku e no ta stroba mi disertashon ku kualke doló problema digestivo ku nos por tin den airu. Dus ami no ke esei pasobra e forma ku a bini ta hasi polítika awe e ta tochi. Anto polítika ta keda hende. Anto no ora nos ta papia di Partido Nashonal. Tur hende e ta tochi. Pues mi no ta kere ku ta di un forma respetá den e komunidat aki ku nos tin ku atendé ku otro si nos ta konsiderá nos mes sigur parti di un koalishon. Anto mi ta bunita di mira kon e ròl a ser hunga pero polítika di bèrdat. Ta kuminsá na momento ku mi ta puntra mi mes, Na unda parlamentarionan di Nasional a keda den risibí invitashon pa forma parti di un wèrkgrup ku awe ta ser aplaudí asina bunita, siendo ku Partido Nasional mes ta e partido tambe ku tin e kartera di ekonomia? Pero nos ta kla pa tilda dede i mustra, pero nos no ta rekonosé. E realidat y e impacto cu e por haci efo riba pueblo tur nacional tey y nacional lo sigui cumpri pa e realidat cu di berdad tin cu wordo presenta. Awor, mi ta yega na algun pregunta pasobra pa ami ta importante pa mi sa con sigur e tijdelen cu miti haci brandstofprijzen ta ta yuda. pa baha e prijs e enorme prijsstijgingnan ku tin na kaminda, anto ku e por yuda tambe di bèrdat kompensá e koopkrachtverlies asina grandi. Dus mi ke sa di Minister. Kon e ta mira esaki sigur? Tambe mi ke sa sigur sigur ku si minister tin pasador ke ta tijdelijk, e tin plan pa traha riba un solushon muchu mas struktural. Pasobra no ta den nos man. e guera, pero mesun kos ku no ta den nos man kouve tampoko. Anto tur esei tambe ta tin impakto riba nos pueblo. Dus, mi ke sa kua plan tin? Anto si no tin un plan, dikon no tin un plan? Mesun kos, mi ta kere tin koleganan ku a menshoná riba e falta di konseho di Raad van Advies, pero mi ta kere tambe mester tin di ser pa nos por mira e impakto di e kalkulashon. Di e efecto riba koopkracht. Mi ke pa nos por tin esei paso un kos si e lei aki ta un accijnsverlaging historico. Dus ki impacto esei ta bay trece cune? Por ta awor mas hende ta e cumpra gasolin pasobra nan ta kere. Ku awor ta e oportunidat, pero esei tin un kalkulashon ku kisas e ta bai trese mas entrada den Kasa di Pueblo òf nò. Desbita i e importante pa nos sa, paso e ora ei e kalkula e efekto di esaki nos por kalkul'é di bèrdat. Awor, mi ke tambe, si por, paso bo a mira ku tin sufisiente overzicht riba sierto kosnan den e lei, pero ku nos por wak ku e fenómeno aki. Den e lei por duna un overzicht sigur, palpabel di for di awor aki te na momentu ku un kalkulashon, laga nos bisa, te na momentu ku nos tene den un berekening pa luna di ultimo dia di desèmber. Pasobra mi ke sa sigur ku si minister ta bereid, ta disponibel pa investigá tur e. financiële en niet-financiële gevolgen cu ta bini door di un di un ley of un ley asina aki. Paso e ta importante, vooral ora tambe mi ke sa cu ki efecto riba presupuesto cu nos a atende na luna di december, november aña pasa. Pero ki efekto esaki ta bai tin riba presupuesto di pais? E ta importante pa nos por sa i aver nos tambe por prepará komo ku Budgetreg ta sintá den e parlamento aki. Anto mi ke mi ke puntra alabes si e minister ta dispuesto pa overweeg e lei aki te na momento ku e lei te na momento ku e guera di Ucrania i e krisis geopolitiko ta ta dura. Dios mar'é e ora ey, meshoranan esey, ya e ora ey e pueblo tambe por tin un un un un siguransa cu ta riba algu nos ta nos ta bay bini cu esaki pasobra e ta importante pa nos por sa. Y dicon? Pasobra mi ke sa den banda. Kua ta e otro medidanan ku minister ke tuma sigur pa e e kostonan ku lo sigui am subi den famianan, den kasnan di famianan, den e kompanianan ku ku ta bini? Ke men tin un pakete di emergensia di finansas? Ya e ora ei nos tin sigur? ku no ta solamente e e inisiativa aki lo tin, pero tin muchu mas kos pa nos por sigui brinda i i i kumpli ku deseo di e pueblo ku kisas no tur ora ta komprondé e impakto ku ta sosodé. den decisionnan asina aki, pero mi ta kere cu na momento cu nos ta cana riba un caminda, riba un colegial bestuur cu tur hende trobe cu gobierno ta papia cu un boca y manera nos semper a bin ta bisa cu nos ta kere den dualismo, Parlamento ta Parlamento, Gobierno ta Gobierno, pero ta riba e confiansa di Parlamento. cualke un menister por papia. Ta riba e confiansa sinta aki den, anto nuebe no ta nuebe suso sin cuater. Anto mi ke pa esey ta duidelijk, paso eynan ta e liña cu ta hiba e maneho di e pais aki. Anto niun hende, niun hende no por sintie mas cu niun otro. Niun hende, asta si bo tin e pensa ku pasobra bo ta parti di un komishon òf laga, òf pasobra bo ta kier tabao bin kuné òf laga, niun hende sinta aki den no ta e pa semper. Anto e ta remarkabel i bunita ku den Semana Santa, pasobra atrobe ami konosé hopi kristian sin Kristu, anto ta p'esei mi ta spera ku ora nos ta biba Papia den de Kristu of hasi kiko ku ta. Si mi ta para riba e liña aki ka na stretu tur kaminda. Sòru pa abo no ta un pekador i no faya, pasobra na momentu ku bo tira piedra, verwagt ku piedra lo bin bèk. Verwagt ku piedra lo bin bèk. Pasobra nos no ta trata hende, ser humano, den polítika asi. Nos ke papia di elevá. E nivel di politica den e pais aki e haci bon y no mira pa ken ni pa kico pasobra e nomber di un minister ta bisti e tur cos. E tin cu ministeriá, e tin cu sirbi. Esey ta e causa principal. Anto e parlamento, e parlamentario tin cu soro di cumpli cu su tarea di controla. Salbaguardiá tambe tin ora e interes general, pasobra no ménos ku un aña pasá den mart ta tin un elekshon. Anto e pueblo por depositá su konfiansa paso e no a pensa solamente riba un ganador, el a pensa riba seis ganador aki den. Seis, paso ta tin diesinku partido ku a partisipá. den elekshon, el a duna seis frakshon asiento. Anto esei ta e liña ku nos tin ku komprondé, ku nos tin ku sirbi ora nos ta trata di atendé bon ku mañeñe òn tonchi tur e nòmbernan ku sin ta danki na nashonal awe no ta eksistí aki den. Anto esei ta un kos ku mi ta kere ku nos tin ku siña respetá. Anto mi ta spera ku e liña. ku a ser poné awe den e sala aki ta unu ku lo bria pa komunidat tambe mira ku nos kisas por parse chikitu den wega di Goliat, pero tin David den e historia. Anto e konfiansa ei ami i e frakshon aki no ta bai defraudá, pasobra nos tin ku wak e liña skèrp. y mi no a drenta Parlamento sin handle cu e situacion pero cu informacion corecto, no pa haci wega cu ne, no pa populismo, no pa, no, pasobra si no, atrobe, anto mi ta bis'e duidelijk, si e Partido Nacio, no, ah, ah, mi bo kit'e no, oh, si, huh, hah, hah, mi tin sigur si hay rufresco, mi tin sigur awor aki cu mi por hala rosea trankil. No, di bèrdat, di bèrdat, pasobra tin hende ta hasi un mal wega den polítika, anto no ta tur wega ta wega di akseptá. Anto bo mester pone sierto grado di rèspèt. I mi ta spera ku lamentablemente ku mester a posishoná tin ora muchu mas skèrpi, pasobra mi tabata nèt bai splika si ku e stul aki, Maske ku e tin e nòmber Gwendel Mercelina riba dje, te vehíkulo Partido Nacional ei bame den dje. Ke men si Partido Nacional no ta gusta e stèl ku mi ta sié tambe nan tin mag. Duidelijk, pa nan sa pa maña mi ntende ku e loke ku mi ta hasi aki ta trese problema. Pasobra mi sa riba kual liña mi ta para. Anto mi ta kere ku nos mester ta stret, honesto ku pueblo. I sigur si mi ta papia ku mi ta biba un ideologia i un pensamentu Manera nos ta papia di kristian demókrata òf ku mi ta sentro iskierdista. Mi da letra hopi pasobra mi ta dispis. Diskulpá mi. Mi ta kaba mesora. Bo komprondé? Mi ta kaba mesora. No preokupá. Des den e kuadro ei mi ta spera ku e rèspèt ta ser poné i mi no ke okashoná ku niun minister, di e gabinete aki mester pasa e schofte rei, e onbeschofte rei ku nos a eksperensiá awe aki. Mi no ta spera niun i niun ku ta bai bin di kualke gabinete ku tin despees, pero e kos ei no ta tolerabel paso si no bo ta daña e imágen di e órgano di mas haltu di e estado aki. Anto ke esaki, señor presidente, mi ta kla. Masha danki pa bo kontribushon den promé tanda, señor Mercelina. Mi ta duna palabra na miembro di.